January ni kul le ni riatnak nifatin Baibal relnak cacang hna cu Job dal sawmthum le dal hnih caang khat in dal sawmthum le dal li caang sawmthum le caang sarih tiang. Job nih amah aa hmuhnak ah cun miding ka si aa ti peng caah hi mi pathum hna nih hin a bia leh cu an ngol. Khi tikah Buz mi, Barakhel fapa Elihu ram innchungkhar chungmi a simi kha a thin a hung. Job cungah cun a thin a hung, zeicahtiah Pathian nakin amah kha a ding deuh ah aa ruat i cun Job hawi le pathum hna cung zongah khan a thin a hung, zeicahtiah Job cu na palh tiah an ti nain lehnak an hngal lo i Pathian lehlam kha a pal an lawhter. Annih cu amah nakin upa deuh an si caah Job sin i bia an chim ah khan Elihu cu chim loin aa sum. Sihmanhsehlaw an pathum in an let kho lo ti kha a hmuh tikah a thinhunnak kha aa sum kho ti lo. Cucaah Buz mi Barkhel fapa Elihu nih cun aa thawh i, Kei cu kum in a nomi ka si i nannih cu upa nan si. Cucaah kaa sum i nan hmai i ka hngalhnak langhter kha ka ṭih. Keimah le keimah cu kum le khua a saumi nih chim ko hna seh, chan a saumi nih chim ko hna seh, kaa ti. Sihmanhsehlaw Pathian Thlarau cu minung chungah a um i Lianngan Bik Thaw nih hngalhnak cu a pek hna. Upa lawng hi a fimmi an si lo i a dik a hngalmi hi a termi an si theng lo. Cucaah cun ka bia hi ngai tuah u. Kei zong ka ruahnak ka chimter ve tuah u ka ti. Zohhmanh u, chim awk nan i dahriah lengmang lio ah khan Nan bia kha kan ngan hna i nan ruahnak a phichuak zeidah a si lai ti kha ka ngaih. A phi nan chuahmi kha ṭha tein ka rak ngaih, sihmanhsehlaw Job cu a dong khotu nan um lo i a bia a let khotu zong nan um lo. Cucaah kanmah nih fimnak cu kan hmuh cang ti hlah u. Minung nih siloin Pathian nih a leh lai. Nanmah bantuk in biathiam kaa tim lai lo. Nan lehning in leh zong kaa tim lai lo. Hi mi na hi an habei a dong i let kho ti loin an um i zeihmanh chim awk ngei loin an um i holh awk an theih ti lo caah hin chim loin maw ka um rih ko lai. An dir ko i an leh ti lo caah ka ngan ko lai maw? Kei zong chim ding ka ngei ve. Ka ruahnak cu ka langhter ve lai. Zeicahtiah bia in a khah in ka khat i ka chung thli nih a tawn in a ka tawn. Zohhmanh, ka lung cu thawchuahnak awng a kawlmi mitsur hang bantukin a um i saphaw zucua thar bangin kehnik aa zal. Damnak ka hmuh nakhnga ka chim lai. Ka kaa cu ka aan lai i ka leh lai. Duhdanhnak kha aho cung hmanh ah ka ngei lai lo i Pathian siseh, minung siseh, Ahohmanh ka fak hna lai lo, zeicahtiah fak cu ka thiam ṭung lo i a ka sertu nih a ka donghter zaang sual hnga. Atu cu Job ka chimmi hi thei tuah. Ka bia vialte hi ṭha tein ngai tuah hna. Zohhmanh, nangmah lehnak cu timhcia in ka um ko. Bia cu ka leipar ah an um ko. Hngalh bu tein ka chim kha ka lung nih a hngalh i ka hmur nih an hngalhmi cu hmaan tein an chim. Zeicahtiah Pathian Thlarau nih a ka ser i Lianngan Bik thaw nih nunnak a ka pek. Na ka leh khawh ahcun ka let tuah. Ka hmaiah na bia cu a ningcang tein tiang tuah hna. Na dirhmun i serh tuah. Pathian mithmuh ah cun kei zong nangmah bantuk te ka si ko. Tlak pei khat ceu ka si ve ko. Na ka ṭihnak nih na thin an phanter awk a herh lai lo. Ka kut nih an nenhnak zong na cung i a ri awk a herh lai lo. Na chim awk hnga vialte cu na chim cang i ka theih cang. Na bia thawng cu ka theih cang hna. Ka thiang, sualpalhnak ka ngei lo. Soiselnak ka ngei lo i ṭhatlonak ka chungah a um lo. Sihmanhsehlaw Pathian nih a palh ah a ka chiah tawn i a ral ah a ka rel. Ka ke cu hreng a khenh hna i ka tuahmi vialte cu a ngiat dih hna na ti zohhmenh hihi kan lehnak a si lai na palh pathian cu mi nakin a ngan deuh zeicahdah ka bia cu zeihmanh a ka let lo tiin amah cu na mawhchiat len ko amah cu a let khomi ahohmanh an um ṭung lo asi pathian nih voikhat a chim hnu ah cun cu a chimmi fehter ṭhannak caah a voihnihnak a chim ṭhan ti ṭung lo. Mang ah zan i langhnak an hmuhmi ah mi cung i mitkuh thu a tlun tikah an ihkhun cung i a ninghilh thluahmah lioah khi tikah mi cu Pathian nih an hna kha a hunpiak hna i ralrinnak a pekmi hna nih a thin a phanter hna. A thi khomi minung cu aa porhlawtnak kha kham awkah le khor chung i vung tlak ding khan tlaih awkah le thihnak tiva tan donh awkah khan nuncan ṭhalo i a nunnak khan a merter. Minung cu a ihkhun cung i fahnak a inmi le A ruh chung i fahnak a hmuhmi zong in chimhhrin a si tawn. Rawl kha a fih i a mertak i a or nih rawl thaw bikbik hmanh kha a duh hna lo. A tesa cu ui hnianghnuang in a um i a ruh hna cu an i liklok dih. A thlarau cu khor a phan dengmang i A nunnak cu thihnak a phortu hna sin kha a phan dengmang. Sihmanhsehlaw amah caah vancungmi pakhat, thongkhat lak i pakhat, Pathian le minung kar i remnak sertu a um i minung nih ṭhatnak a tuahmi kha a langhter i a thi khomi minung cu a co awk hnga kha Petu ding a um ahcun let ṭhan ko tikhor chungah cun vun kalter hlah. A tlanhnak man cu ka hmuh cang a titu a um ahcun cu pa cu a tlanval lionak khan a titsa a ṭha deuh lai i a ṭhawn saling te ah khan a kir ṭhan lai. Cun Pathian kha ka zaangfah ko tiah a nawl i, Na hmai kha ka hmuhter law lawmhnak in ka au lai tiah a nawl ahcun, cun mi vialte hmaiah ka sual cang. Dinnak kha dinlonak ah ka ser cang i Cucu ka rak ruat bal lo a ti ahcun khor chung i vung kalnak khan aa kham i a nung i ceunak kha a hmu. Hi thil vialte hi Pathian nih minung cungah a tuah lengmang tawn ko. Nunnak ceunak tling cu hmuh awkah khor chung in a chuah ṭhan tawn hna tiah a ti. Maw Job, na hna thi tuah. Ka bia kha ngai tuah. Dai tein um law ka chim lai. Chim awk zei na ngeih ahcun ka let tuah. Chim tuah, zeicahtiah nangmah kha thiamco kan duh. Sihmanhsehlaw chim awk zeihmanh na ngeih lo ahcun ka bia ngai tuah. Dai tein um law fimnak kan cawnpiak lai, tiah a ti. Cun Elihu nih a bia cu a pe i ka bia hi thei tuah u nannih mifim hna nan hna ka chit tuah u nannih saupi hngalhnak a ngei cangmi hna dang nih rawl kha a tih bantuk in hna nih bia kha a hneksak ve hna a dikmi kha kanmah tein i hnaksak u sih a ṭha taktakmi kha kannih nih i khiak u sih Zeicahtiah Job nih aa thawh i, Kei cu sualnak ka ngei lo i Pathian nih ka dinnak kha a ka lakpiak. Ka ding ko nain kei cu lihchim ah rel ka si. Ka hma cu dam khawh ding a si lo. Phungbuarnak zeihmanh ka tuah lo nain a ti. Job bantuk hi mi zeital an um bal maw? Holh dawh lo kha tihal in a hal i hawikom ṭhalo he khualtlawn a duh i miṭhalo hna he a kalṭi tawnmi kha zeicahtiah amah nih cun aa thawh i Pathian cung i i lawmhnak nih hin minung caah zeihmanh ṭhathnemnak a tuah lo, a ti. Cucaah ka bia thei tuah u, nannih hngalhthiamnak a ngeimi hna, Pathian nih cun ṭhatlonak a tuah naisai lai lo i Lianngan Bik nih cun palhnak a tuah naisai lai lo. Zeicahtiah mi cu an rianṭuan ning bantukin a lehrulh hna i an ziaza ning bantukin an cungah a tlunter. Biangaitein Pathian nih ṭhatlonak a tuah lo i Lianngan Bik nih dinnak cu a merh lo. Aho nih dah amah cu vawlei hi na zohkhenh lai tiah nawl an pek i A cungah vawlei pumpi hi an khinh. A thlarau kha amah sinah a kirter ṭhan i nunnak petu thaw kha amah sinah a kawh ṭhan ahcun hissa vialte cu hmunkhat ah an rawk dih lai i minung cu leidip ah a kir ṭhan ko lai. Cucaah Job hngalhthiamnak na ngeih zinpan ahcun mah hi thei tuah. Ka chimmi cu ngai tuah. Dinnak a huatu nih cun uktu a si kho bal hnga maw? A uk ning a ṭhat tuk caah siangpahrang hmanh kha santlai lo a ti kho i tuavon hmanh kha zei ṭhahnem lo tiah an hmai hrimhrim ah a ti ngam i bawi kha a duhdat hna lo i mirum kha misifak hna nakin a upat hlei lomi siangpahrang cu nangmah nih sual na phawt ko maw? Zeicahtiah annih cu an dihlak in Pathian sermi an si. Hmakhat te ah zan ṭim ah a thi khomi an si. A tawngh hna tikah mirum cu an lo ko. Mi thong hna cu minung kut in si loin an lo ko. A mit in minung an lam cu a zoh i an ke hlan vialte cu a hmuh dih. Thil ṭhalo tuahtu hna an i thuh khawhnak ding ah thuhnak thladem a um lo i a thukmi muihnak zong a um lo. Pathian mai i biaceih awk i chuah awkah minung ca i tinhmi ni a um lo. Dothlatnak kha zeihmanh a tuah lo. Sihmanhsehlaw a ṭhawngmi kha a hrawh hna i an hmun ah mitdang a chiah hna. Cucaah an tuahmi vialte kha pakpalawng ah a canter i zan ah khan a merhnawh hna i an kuai dih. An ṭhat lo ruangah a tuk hna i zapi hmuhngan ah a chimhhrin hna. Zeicahtiah amah nawlngaih kha an ngol i a lam kha zei ah an rel lo. Khi tikah misifakmi aunak kha a hna chungah a phan i hremmi hna aunak kha a theih. Dai tein a um zongah aho nih dah sual an phawt khawh lai? A hmai kha a thuh tikah aho nih dah an mawhchiat khawh lai? Lung a khongmi miphun le a mi vialte hna cungah Pathian zei i a rel lomi siangpahrang kha an bawi i a serbel ah zeitindah a si hnga? a bianaah ah Pathian cu hei i thawh law ka luan cang ṭhatlonak cu ka tuah ti lai lo santlai lomi misual ka si ko nangmah nih lam ka hruai ṭhatlonak ka tuahmi paohpaoh kha zeihmanh ka tuah ti lai lo hei ti law hi na bia thawng hin amah Na hlawtnak cu an ngaihthiam lai maw? Keimah nih si loin nangmah nih naa khiah awk a si. Sihmanhsehlaw zeitindah na leh khawh lai? Mifim mi nih cun hitin an ti lai i ka chimmi a theitu mifim hna nih cun hitin an chim lai. Job nih hin hngalhnak ngei loin a chim. A chimmi ah hin sullam a um lo. Bialehnak a chimmi hi mi ṭhalomi hna bialehnak bantuk a si ve caah hin zawn ruah lo tein hneksak si ko seh. Zeicahtiah sualnak ah hin ralthawhnak a chapchih i Pathian kha dong loin a thangchiat tiah a ti. Pathian nih a bia thluachuah pe ko seh.